א מענטש איז אליינס, א מענטש איז אליינס, נח געבט א דרשה פון מהרש, מהרש פארציילט א מעשה אז דער מערדעטש פארציילט ס'איז געווען א איד און א מענטש האט געהאט א מורא'דיגע מורא'דיגע נאנטע חבר, א מורא'דיגע מורא'דיגע נאנטע חבר, אים ער געלעבט מיט אים ממש געלעבט און געלעבט און געלעבט מיט אים נאכדעם האט ער געהאט א חבר וואס איז געווען אביסל אויך געווען גאנץ היפש היימיש מיט אים נישט ווי די ערשטע חבר נאך האט ער געהאט איינער וואס יא מ'האט זיך געטראפן איינמאל א וואך צוויי מאל א וואך און ס'איז געקומען א א די מענטש איז דורך געגאנגען זייער זייער א שווערע צרה ממש געהאט א שווערע שווערע משפט האט זיך פארפלאנטערט מיט עפעס. שוין האט ער האט ער געבעטן זיין ערשטע חבר זיין בעסטע חבר קום העלף מיר און דער חבר זאגט אים איך העלף דיר נישט איך קען דיר נישט העלפן לאז דיך אפ פון מיר איך קען דיר גארנישט טון מהרש א דאס האט אים סאך מער וויי געטון ווי ווי די חבר וויל אים די חבר העלפט אים נישט די זאגסט מיר. איך בין אזוי געטריי מיט דיר, איך האב זיך אוועקגעגעבן פאר דיר, און איך האב נאר דיך געט, נאר דיך, נאר מיט דיר האב איך געלעבט, און דו זאגסט מיר אין פנים אריין איך קען דיר נישט העלפן, איך וויל דיר נישט העלפן? שוין איז ער געגאנגען צום צווייטן חבר און ער האט פארציילט פארן צווייטן חבר, ער האט געזאגט פארן צווייטן חבר, ס'באדערט מיך מער אז דער ערשטער חבר זאגט מיר אין פנים אריין איך וויל, איך קען דיר נישט העלפן, האט אים דער צווייטער חבר געזאגט גוט, קום איך וועל מיטגיין מיט דיר, איך וועל מיטגיין מיט דיר, שוין, ער האט די משפט. מען ווארט אויפן טאג, ס'קומט אן דעם טאג און זיי גייען מיט, דער חבר גייט מיט מיט אים, ס'קומט צום טיר פונעם פונעם משפט, ער טרעפט זיך אליינס דארט, דער חבר האט אפגעצויגן, זיי האלא אהיימגעלאפן, דער חבר איז אהיימגעלאפן, נאר אזוי צובראכן, האט ער געטראכט ער לויפט ארויס, ער גייט גיין זוכן, ער גייט צום דריטן חבר, דער דריטער חבר קוקט אים אן, וואס וואס האסטו מיט מיר, וואס רופט, זאגט ער אים ווייסטו וואס, איך וועל דיך נישט איבערלאזן, איך וועל מיטגיין מיט דיר און. און איך וועל דיר, איך וועל דיר דארט העלפן ביים משפט. זאגט דער מדרש, יעדע מענטש האט די דריי חברים, דער ערשטער חבר איז געלט, דאס לעבט ער מיט דעם, ער קאכט מיט דעם, ער גייט פֿיר און צוואַנציק שעה געלט, געלט, געלט, געלט. א מענטש דארף אוועקגיין פון די וועלט, אפשר די געלט וועט מיך העלפן, די געלט זאגט אים קלאר איך קען דיר נישט העלפן, איך גיי מיט דיר אפילו נישט מיט, איך בלייב אין די הויז, כ'גיי אפילו נישט מיט ביזן קבר. שוין, גייט איר כאטשיג צו די ווייב און קינדער, אפשר עטץ קענטס מיר העלפן, איך ציטער, כ'האב דא א משפט. אקעי, אונז וועלן מיטגיין מיט דיר. אבער ביזן קבר גייט א ווייב מיט. קינדער גייען מיט ביז א קבר, נאכדעם, אלע גייען אהיים, און דעם מענטש לייגט מען אריין אין דער ערד. קומט דער דריטער חבר, די תפילין, די צדקה וואס ער האט געגעבן, די פרק משניות, און די גייען מיט מיטן מענטש אין דאס, און די השתדלען פאר די מענטש אז די מענטש זאל וויסן, אז די מענטש זאל האבן א א צדיקן אויבן אין הימל, א מורא'דיגע מדרש, מיר האבן אזוי נשערה געווארן פון דעם, א מענטש זאל זען וואס גארנישט בלייבט נישט איבער, גארנישט גייט נישט מיט מיטן מענטש.